mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
madekwana avhuḓi kha belra news u tevhela news weekly khothe ropodzo na mpho felicia mudau sanga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o to thusa mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ri tshi khou lavhelesa musina Makhado, Collins Thavhani khathihi na Thulamela kha ri thome ngo lavhelesa khothe khulwane Ṱhohoyanḓou ine i khou dzula hanefhaḽa vhuponi ha Vatherfall yo govha u dzula dzhele vhutshilo hoṱhe Sipho Goma khamusi kha vhoṱhe vhane khamusi vha nga mu humbula Sipho Goma ndi uḽa muṱhannga wo rwa mufuno wo nga thambo ya muḓagasi u swikela tshi lovha ri tshi lavhelesa tshiwo itshi ndi tshiwo tsho iteaho fhaḽa vhuponi ha Folovhoḓwe kha ḽa Mutale Musi ri tshi nga lavhelesa zwo teaho, hu khou pfala u pfi muhumbulelwa o rwa mupondiwa wa miṅwaha ya fumi sumbe zwo vhuya miriri nga ḽa fumbili ḽa Lara ḽa ṅwaha wa gidimbili fumbili mbili. Zwi tshi tevhela u sa anḓana lwa tshifhinga tshipfufhi ha avho vhavhili, Vho Zelda Miriri vho sumbedzisa u takala tshigwevho tsho ṋetshedzwaho phanḓa ha khothe na uri vho dovha hafhu vha sumbedza uri vha khou takalela zwe mulayo wa ita. Ndi Zelda Miriri mulovhara ro ya khothe hai khothe ra ṱira fhaḽa nga dzi ten dza december zwe zwa itea ndi zwa uri mufari wo swika he a gwevhiwa u dzula dzhele vhutshilo hawe hoṱhe zwine zwa amba zwinzhi kha riṋe vha muṱa uri Mulayo u khwaṱhisa tshanḓa kha musi vha tshi mufha tshigwevho vha songo sedza miṅwaha yawe vho sedza zwe a zwi ita zwi amba zwinzhi kha riṋe vha muṱa ri pfha ro vhofholowa khouri vho kona u shuma zwavhuḓi na riṋe.
Ri khunyeledza ngo lavhelesa khothe khulwane ya Thohoyandou ine ya khou dzula hanefhaḽa vhuponi ha Waterval yo ṋetshedza tshigwevho tsha dzula dzhele vhutshilo hoṱhe vho avha pfani Eric Mundalamo. Mufu, muimbi wa muzika wa gospel Funanani Patient Mbedzi wa miṅwaha ya fuiṋa nthihi o thuntshiwa lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke wa mafhelo a vhege a Paseka Mahola fhaḽa Makonde Shaḓani. Mukala wawe Vho Avhapfani Eric Mulelamo vha miṅwaha ya fuṱhanu-ṱhanu beiḽi yavho yo phumuliwa vhege mbili dzo fhiraho zwi tshi tevhela u tenda ha vho mulandu khothe. Fhedziha muhaṱuli Vho Phaṱuli musi vha tshi khou ṋetshedza tshigwevho khothe vho bvisela khagala zwi tevhelaho. This, this court is making the following order. The accused is sentenced to imprisonment for life. That is the sentence.
zwo ralo ri tshi kha ḓivha hanefho mukomana wa mufu o bvisela khagala zwi tevhelaho musi a tshi khou takalela tshigwevho tsho ṋetshedzwaho phanḓa khothe.
Hai, riṋe vha muṱa ro takala nga maanḓa. Vho Mundalo mo vhofhiwa tshigwevho tshavho tsha life vho fhiwa zwo vha teaho u livhana na mulandu wo vha u ita hezwi zwi khou gudisa vhadzulapo vha fhano afrika tshipembe uri ya a ri fhungudze u vhulaya a ri tou lingedza u solva mafhungo mara nga u ya nga riṋe ha riṋe vha muṱa ri khou pfha uri ro farea zwavhuḓi mulayo wo ri ṱhogomelavo a ri tsha gungula ri tsha lila zwino Ndi hone u guma ha Newsuclicourt Reports, Belrun News i khou vha tamela maḓuvha avhuḓi a Khushimusi khathihi na Ṅwaha Muswa. Kha ri dovhe hafhu ri ṱangane tshifhingani tshi ḓaho wa theri. Ah! Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe, dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kha u endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe, Mulaudzi Transport Service.